kiriŋ niŋ ka maa pu tuma saha ŋɔ mhm. n baa mini ma yɛn tɔɣa n ki zaŋ ma tiŋ ŋahibu ha kin bɛ ni maa maani bi mali ki dɔri bin dɔri kiri biiri ki ti ŋubiri nyu shɛra ki mɔra dɔli zuɣu ma ma ŋuna kparili ŋɔ n kuli zali yɛn yɛn yɛli ma hali ki wuntaŋ ti lu din kin ku yɛn yɛra so so at what point ka a zaŋ comedy you know n pa durina pɔhim zuɣu saha dini ka a pa wula ka a tihi ka pa decide ka mande di tura a zaŋ comedy duna pɔhim zuɣu ka saha dini n tiha eh, ni yɛn zaŋli duna to tini ni di bi mi silimiin goya maa viɛnyɛla bee silimiin yuma maa viɛnyɛliŋga maa mm. n tiha ni yɛn zaŋli yuna n duna pɔhim maa zuɣu eh, saha shɛli ti mini eh, Carlos daa ti niŋ program shɛli mhm. to la tahi maa ŋun zaa ha

Namyaŋ maa ka n gbara n daa ku yɛn yɛma n nyɛ kamaa ka kpaɣa yili gbarigu kam ŋun bɛ ka kpaɣa yili maa n nyɛ gbariti maa naa Naa, okay. so bira booni mala Namyaŋ asili ma Namyaŋ maa yɛn n nyɛ gbariti yɛ gbariti yaan naa Yeah. so laa jɛma jɛma maa ni ka n ku bɛ ka nachimbi maa laɣam din kɔbili ni ka n gbaai ah di ŋuna din niŋ ka nachimbi ŋɔ mali zaɣa zaŋ tuma shɛm maa ti yi lan mali suuna bee amiliya Okay. tin organize ka n ku yina ti entertaini so laa saha maa Naawuni daa ti ma vuhim pam ka ni tooi ku zani kaman a yuŋ kuriga anii n ku yɛli hali ni kuriga ata asibaasi Naawuni daa ti ma laa fahim Okay. bee o daa ti ma laa vuhim ka ni tooi ku yɛli hali ni kuriga anahi gba ka bi ti- bi ti moli suba ayi ka ti wurim ti niŋdila laa maa ka nya ka salo maa zaŋsim be dinni Okay. di saha eh, smartphone nim ŋɔ dirana dii bi yam mm. kuli like keypass phone nim maa yeah, ndaa bɛni so hali n daa mini niŋda bi kɔn zaŋa tahibili na ti zali mm, ka bi kuli phone nim maa nna mi nyɛri video video of that nature so bi kɔn laɣin la laa niŋ ka n yɛra mm. so laa yɛli maa puuni ka nachim maa ban ku doli nyaanga maa ka bi gba shɛba kuri kpɛri ni ka bi gba ku yina ti lan chaŋ shɛli polo ni ti ti niŋli laa zaɣa bihi maa gba n ne n daŋ pili okay di saha maa yi ti ku duna mm. man yɛn yɛli hali ka ka shuu maa ti finisi so tin ku niŋ laa maa hali mm, mm, eh, laa rɛkɔdin nim maa di chaŋya ka niriba na bi mi ma di chaŋya pam ka salo na bi mi kama ŋun ku nyɛ namiɛŋ hali ka di ti chɛ pɔŋ eh, bini ŋɔ 2012 eh, maa n daa bala ka bɛ waa paɣa kpɛm daa lee ma zaachi okay. so ni ku zaŋ zaachi maa tabili comedy maa mm. ka yuli maa pa ka niriba yi pa ŋmaari ma video nima yeah. ni tooi chaŋ occasion ni ka so ŋun ti ku ku saha yeah. n bo camera n ku ŋmahili okay. so laa saha maa ka di pili chandi okay. din pili chandi maa ka ah di ŋuna din niŋ hali ka di mali ti paai shɛm ka salo tooi saɣa tuma shɛm di tuni niŋ nimmɔhi bahi di zuɣu okay. ka ku bɛ dinni n dii bi zaŋli niŋ n tuma mm. dama man gba ni yisina n gba bɔhila nuuni tum baŋsim biɛla nuu okay. nyɛla driver okay ka ni to ku zaŋ loori yɔŋɔ hmm. hali ni ankara ka di pala ka mali license ghana gɔmnanti bee ghana shahara diriba ban wuhiri ni hmm. zaɣala nyɛ driver maa hmm. n daa chaŋ bi sani ka bi ti niŋ ma test binshɛɣu kam ka ka tuma license ka di wuhi ni license bɔ ka a mala n malila c okay ama de kama irin din runyini runyini shɛli maa di mm. pa saɣa niŋ upgrade li mm-hmm. amaa yi ko kalins maa na chɛmi ka n na ku bɛ sii maa amaa tin yi saɣa chɛŋ n ku zaŋ chaŋ ni n ti runyini binyɛli maa ni pumpɔŋɔ n mi ni yes maa yaɣi irin ni yi pa yuusirili shɛm maa di tu ni n taɣi n lan chaŋ tooni pahi so ni bi zaŋ ni di niŋ talahi maa n ku minijiri la di zaa biɛla biɛla so chaɣa ti kana ti yuli eh, eh, comedy mm. eh, stand up comedy di di bi niŋ easy ka tu Tam kam zaa a malila different stories all together na ti niriba. Mm. Ya ka nyɛri lala stories ma. Because you can keep aku to mal story yini eh. n tam niriba. She ja kam she a developer new story and it's not easy. Ya ka nyɛri le. Di konko chɛmi kam paɣa naawuni kama naawuni larigi ma binshaɣu. Mm. Dama ai lihi tum tam shɛli tin daa pilli zaŋ kana maa shɛbi daa yina ni nimmɔhi hali ka di ŋmanila kamaa bi yuli yɛn dumi gari n yuli Yeah. amaa pumpɔŋ so bi lan wumdi bi yɛtɔɣa to amaa ma ŋuna din sɔŋ ma nyɛm kamaa chɛndi maa n bi ʒi luɣ yinga Okay. biɛɣu ni yɛn be dubai biɛɣu ni yɛn be senegal n be- n be laptop Dear Labaya, Ehem.
o laptop ha. laptop laptop ha maa di Yaaribi. bela kumbaan polo ka di be Okay. ka a ŋmaligi furulɔɔ jai

to the style. Ni polo spell ni so to fine.
Mm. So stand up comedy is not easy. Ye ka nyɛri la story. La chɛndi maa puuni kam ku nyɛri okay. li ni saha shɛli kam n bɛmi ni niriba mm. ni to ku kpe niriba ni to bɛ luɣi shɛli polo ka so bi mini n bɛ ni maa. Okay.
So sometimes din naawuni lan tima la faham ka ni to ku ʒini ka shɛba ku di bi fiila ka n baŋ ni yɛn lihi fiila maa shɛm n zaŋ li sɔŋ salo ka salo diri daan faani. Okay. Uh -huh. N to mali la faham. Okay. So la chandi nim maa ni la laɣimbu laɣimbu mini nachimbu laɣim ʒini ti ti ku laɣim ʒini ti ti kɔyɛn yisi ti ʒii maa puuni maa ni tooi nyɛ yɛtɔɣa ŋmahima taɣimalisi yɛtɔɣa n paai pii ni maa ni Okay. so saha shɛli kam zaaha n dii bi yɛri yɛtɔɣa gaŋa Mm. Eh, Pie different different. different yɛtɔɣa N mini Muslim nya n miya ka a nyɛ musulimi naɣila maybe a yɛlimi ni ka lala nyɛli zuɣu eh, musulimi nyɛma di mi ŋmanila with comedy niriba afanim shɛba to yɛri kama ni comedy mini ti musulinsi adiini hmm. di bi taɣili a wumdili eh, n wumdili afa staff ba hmm. eh, ni kɔn pahi shɛm nyam maa mi ninsala niŋdi binshɛɣu kam zaŋ hali tu ni ami ŋun nama yɛla Hali maa ni ku diri fiila binshɛɣu kam zaaha n kurila niriba lari mm. ni ku kurili niriba lari n mila n suhu ni kama ni tooi ku pili fiila shɛli ka naawuni bi chaɣi naali mm. so n yɛtɔɣa puuni n bi pɔri naawuni man ku n zaŋ n gɔri n puni yɛtɔɣa ta n be n pɔ naawuni n lee a ye n vihima tuuma che nyɛn yɛlim yaara kani maa ni mm, a bi kpahindi n yɛtɔɣa ara kani man n chaŋ ti nya n tinsi shɛŋa bɛni gba man ni tooi bolli ka a bɔri ni a guugi ka yaa di guugili di waa guugila a ku nyɛli bi ko bihigu ni tiŋbi guugira desert zuɣu bihigu maa mi di malila saɣalima saɣalima kamaa vinvama bɛni mi so a guugili di yɛn kana ti gbaai bihigu maa chaŋ Mm. Di bee nyɛ tingbani maa maŋmaŋa okay. bee tin shɛli din bɛ maa. So a niŋla careful in the way and discharge a tuma shɛm. Tuma shɛm hali n na min bɛ Ankara polo tira ti niŋdi program shɛli Accra ka n mm. na ku bahi yɛtɔɣa shɛli n daa na bɛla nin polo ka n daa fa kpambu pirigili pun zaŋli yihi waazu yiŋ ŋɔ mm. ka di lee muɣisi ma n daa kuna n daa mi ti bi piri n daa nyɛla ŋmahinli shɛli ka maa fu tiŋ baariya. Mm-hmm. zuŋɔ bin ku yina ti toori shɛli ŋɔ laa time maa zaa Tima, kama tima, mm. tima tima maa ka small boy so ŋubi try moo maa sachet 52 sachet maa di 52 ka o ŋubi ashe try moo ŋɔ gba pola naawuni zuŋɔ puli ni ni bi bɛn ŋma yim yim di bɛn puhigi yim yim Mm, Di di tiɛhi ni- puhigirila one one. Eh, di- no maami di puhigi wan wan o yɛn nyɛri kama hayi maa yɛn kana yɛn chani ma chani la di kana ka graduate ka di tiɛn tooi bɛ ka ŋɔ gbala n puhigu ka laa hayi maa gba kana ka tirahi maa ŋɔ din zaa ha handi yɛrɛ n binshaɣu ŋɔ zaa ka di ŋmani puhigu ka di ŋmani puhigu yim draku nim one two three o puli ni ka kus kus kus kus di saha mi laa saha ka sarati niŋ sarati maa ni niŋ zuɣu maa yɛn baami yaɣa palli ka sarati maa niŋ hmm. naawuni maa ka naawuni deegila moto bari maa moto mini taxi n daa kpe tab ni kaman kana ti zani maa na ŋun ni ŋubi ka mima maa hmm. ka o di kana niŋɔ masa zachi miri mana ka n kana niŋɔ m puun naawuni a nyɛ naawuni ya eh, naawuni confuse ya hmm. okay so, so lala side maa ka ni yusi la awɛni ŋɔ ka n daalifa ŋun bi bɔhi maa

M brada ka biɛɣu ku neei ka o boli m ba amaa m mini o bi laɣim waan fada mm. ti ʒi saha shɛli ŋɔ gba o goya family brada okay. Mm, family brada ka biɛɣu ku ne ashee bini ŋɔ maa tira booni binshɛɣu yɛli n chɛri sheeni mm. ma muli ŋmɛ maa di gba mali yaa pam so ashee o muli ŋmɛ n yisi ka biɛɣu ku neei ka o boli ma niŋɔ bro kamina ka n kana naba yuŋ maa n san nyɛ i doo maa Maya ti do ŋuni ni ŋɔ ai ka naawuni naazɔ ma zai yina ka o dabila ti tam pili ŋɔ zuɣu damdiri ba nyira laafee tɔɣa wo nira a ku yɛlli ka m baa wumbaara ni ti lomo sɔŋ tiŋgbani na ka alaafee na m bala na ka di ti shiri pa alaafee chɛri shee ni n gbaago maa so yɛtɔɣa shɛŋa bɛni n yɛrilimi Ka niriba mi la story nyɛli ka di ku nya di ku nyɛ din niŋ amaa din niŋ ka niriba dihi tabliya ni zaachi yɛltɔɣa pirigili nyɛla din yi ko tiŋ na ka mm. tankpa gbuligu puɣili mm. shɛba ni ku dihima tabili shɛm bala ni n yɛltɔɣa pirigili nyɛla din yi ko tiŋ na ka tankpa gbuligu lee puɣili mm. ashii kam mi yɛltɔɣa zaa nyɛla
ka n yɛltɔɣa zaa nyɛla n yɛltɔɣa shɛŋa ku bɛni ka di ku ni ku yɛrili maa a doli ma ni nimmɔhi gba a bɔri ni a chɛlinji ma ti a ni tooi po Naawuni di zuɣu hali n yeli yɛltɔɣa shɛli gba ka so zi sima ti yaaka n ku mi ni yɛri shɛli ŋɔ n zaŋli mi niŋ story zuɣu amaa yɛlimaŋli n ku bala ni to ni to ku chaɣa baŋ ni Naawuni zuɣu n Okay. ku ya ye Naawuni zuɣu final n bala. Okay, so t- chaɣa ti kana n- n- n- n ti yu. Ana min kpe ganyina ni. Yes, the, the, it was known that ana min kpe ga a min kpe prison. Di ŋmanila for some years.